It-tieni parti tal-istorja Il-vjaġġ ta' tlett irġiel qalbiena ta' Patrick Sammut. Fl-aħħar, it-tlett itjur misterjużi bdew jitbaxxew u t-tlett irġiel lemmħu l-baħar bla tmiem li dwaru kien kellimhom it-tabib saħħar. Kif riġlejhom reġgħu missew l-art, fehmu li t-tjur misterjużi kienu mibgħuta mis-siġar biex jgħinuhom kontra t-theddida tal-poplu tal-vulkan. It-tliet irġiel qalbiena rringrazzjaw lit-tjur ġganti li għebu minnufih bħalma kienu ġew. Issa d-diffikultà li kien imiss kienet din, kif kienu se jaqsmu l-baħar bla tmiem ladarba ma kellhomx dgħajsa li setgħu jużaw biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom. It-tlett irġiel qalbiena kienu mitlufa fi ħsibijiethom meta mill-baħar bdew jinstemgħu bħal ħsejjes ta' ilma jbaqbaq. u ftit wara bdew jilmħu bħal tentakli u driegħ ta' granċi li għall-ewwel kexkxuhom. Imbagħad lemħu tliet ħlejjaq tal-baħar lewn aħdar u ikħal skur li bħalhom qatt ma kienu raw u li kienu mill-inqas erba' darbiet id-daqs ta' bniedem. Quddiem dan l-ispettaklu terrifikanti, it-tlett irġiel baqgħu issummati bla ma jafu x'se jagħmlu. Iżda minkejja d-dehra waħxija tagħhom, it-tlett ħlejjaq tal-baħar ma dherux li riedu jagħmlulhom deni. Anzi, għamlulhom sinjal biex jitilgħu fuq darhom u b'hekk jgħinuhom jaqsmu l-baħar bla tmiem. Li ma kinux fehmu tlett irġiel qalbiena kien li qabel ma marru lura fuq il-muntanja ta' Lajkla Rjali, it-tlett itjur ġganti kienu għamlu tlett dawriet fuq il-baħar biex ifehmu lill-ħlejjaq marini li l-bnedmin kellhom bżonn l-għajnuna. Il-vjaġġ fuq il-baħar kien wieħed li t-tlett irġiel ma kienu se jinsew qatt. Kien hemm drabi meta kellhom iżommu nifishom għat-tul meta l-ħlejjaq marini għamlulhom sinjali li kienu se jgħoddsu. Oħroġ il-għaġeb, matul dawn it-traġitti t-tlett irġiel setgħu jiftħu għajnejhom u jaraw dinja u ħlejjaq li kellhom minn kull daqs, għamla u lewn. Hemm isfel għaddew minn passaġġi sigrieti xi minn daqqiet imdallma u raw ukoll muntanji, widien u abbissi mgħarrqa. Bl-għajnuna tal-kreaturi marini, il-bnedmin qasmu l-baħar bla tmiem fi ftit sigħat. Meta waslu mal-kosta, fehmu li dik kienet l-art tal-għerien. Mela kienu qrib, qrib ħafna għad-destinazzjoni tagħhom. It-tlett irġiel qarbiena rringrazzjaw lit-tliet ħlejjaq marini li sellmulhom u għebu f'qiegħ il-baħar. Issa quddiemhom kien hemm firxa wiesgħa li kellha ħafna minn deżert. Huma mxew u mxew, dejjem skond l-indikazzjonijiet li t-tabib saħħar kien ħażżilhom fuq il-mappa. Sa fl-aħħar waslu f'żona fejn kien hemm bosta għoljiet u fihom, imħaffrin, kien hemm bosta għerien. Il-mappa kienet tindika punt partikolari minn fejn kellhom jidħlu, u dan setgħu jsibuh biss meta x-xemx kienet titfa' dellijiet speċjali fuq bosta blatiet li kien hemm għall-madwar. Is-siegħa mistennija kienet waslet, u tliet irġiel fehmu li t-tabib saħħar kellu raġun u li l-għerf ta' missirijiet missirijiethom kien ta' min toqgħod fuqu. It-tliet bnedmin għarfu l-għar li kellhom jidħlu minnu biex isibu l-frott ta' Dua. Iżda malli għamlu xi mitej pass 'il ġewwa, bdew jisimgħu bħal passi tqal u jħossu bħal nifsijiet jaħarqu u jaraw bħal dellijiet jitħarrku. Hemm ġew, xi ħadd kien xegħel numru ta' torċi primittivi biex il-kurituri ma jibqgħux imdallwin. Milli jidher, kien hemm ukoll bosta kurrenti tal-arja għaddejjin għax il-fjammi tat-torċi kienu spiss jiċċaqalqu. Kien f'dak il-ħin meta, għal darb'oħra, it-tlett irġiel qalbiena semgħu bħal leħen oħxon u jirbombja jgħidilhom, Ja kreaturi barranin, x'ġabkom f'dawn l-għerien tagħna? Ma tafux li ladarba dħaltu hawn se jkun diffiċli ħafna toħorġu ħajjin? Tkellmu qabel ma ddoqq is-siegħa tat-tmiem tagħkom! Għal darba oħra kien l-aktar anzjan fost it-tlett irġiel li tkellem b'leħen sod u fiehem lil-leħen misterjuż, ir-raġuni għala kienu jinsabu fl-art tal-għerien. Kien f'dak il-waqt meta d-dellijiet bħal bdew jieħdu forma u jinbidlu fi ħlejjaq li kellhom għamla tixbah lil dik tal-bniedem, imma magħmulin mill-blat. Waħda mill-ħlejjaq tal-għerien għamlet sinjal li tlett irġiel biex jimxu warajha. Għaddew minn kurituri wesgħin u dojoq, twal u qosra, għoljin u baxxi. Xi drabi kellhom jitbaxxew u jimxu fuq idejhom u saqajhom. Għall-kreaturi tal-għerien dan ma kienx diffiċli ladarba kienu jsiru parti mill-blat tal-għerien madwarhom bla ebda diffikultà. Wara dak li deher vjaġġ ta' sigħat, it-tlett irġiel daħlu f'għar kbir. Hemm ġew bħal donnha kienet dinja differenti u ta' għaliha. Kien hemm eluf ta' pjanti, siġar u nixxigħat. Imma anki ħlejjaq li l-bniedem kien jaħseb li kienu ilhom estinti għal sekli sħaħ. It-tlett irġiel għall-ewwel baqgħu ċassi quddiem spettaklu bħal dan. Imma mbagħad fehmu li ma kienx hemm ħin x'jaħlu. Kien f'dak il-waqt meta l-kreatura tal-għerien li mxew warajha uriethom siġra partikolari. Huma fehmu li kienet dik li tagħmel il-frott ta' duwa li kienu qed ifittxu. Bla telf ta' żmien, huma mlew il-kontenituri speċjali bil-frott ta' Dua. Kellha lewn, għamla, u riħa li ma setgħux jispjegaw permezz tal-kliem. Il-vjaġġ lura lejn il-villaġġ ta' Varnuum ma kienx qasir. Imma issa t-tlett irġiel qalbiena kienu mimlijin tama u ħeġġa. anki għax kienu jafu li kellhom l-għajnuna tal-popli tal-għerien, tal-baħar, tal-ajru u tal-foresta. U hekk kien. It-tlett irġiel qalbiena reġgħu ngħataw l-għajnuna tal-ħlejjaq marini, tat-tjur ġganti u tas-siġar. Il-laqgħa li għamlilhom il-poplu tal-villaġġ ta' Varlaum kienet waħda kbira, mimlija għajjat ta' ferħ, ta' ħajr u ta' tama. It-tlett irġiel qalbiena marru fid-dwejra tat-tabib saħħar bla telf ta' żmien. U minnufih dan beda jgħaffeġ il-frott duwa biex joħroġ minnu l-meraq li kellu jfejjaq lill-poplu ta' Varnum mid-deni il-ħażin darba għal dejjem. Il-jiem għaddew u l-poplu ta' Far Noom reġa' akkwista saħħtu wara li xorob mid-duwa. Saru festeġġjamenti kbar u l-vjaġġ inkredibbli ta' tlett irġiel qalbiena inkiteb fl-istorja ta' Var Noom. It-tlett irġiel qalbiena baqgħu miftakra bħala eroj U l-poplu ta' Varnu hu mżamm kelmtu. Ladarba l-popli tal-foresta, tal-ajru u tal-baħar u tal-għerien kienu għenuhom kontra d-deni, huma kellhom iħalluhom fis-sliem u ma jinterferux aktar f'ħajjithom. Hekk, l-abitanti ta' Varnu hu u l-ħlejjaq tal-madwar għexu dejjem kuntenti u ferħanin. U hemm tintemm l-istorja tagħna, il-vjaġġ ta' tlett irġiel qalbiena.